a ni tsakela ku hi tshama ngopfu ka matsalwa lama ya siku i matsalwa lama nga le moyeni wa mehe ka siku ra namuntlha hosi yi ni rhivhilela swa ku tala kumbe yi ni nyika tinhlavutelo ta ku tala endzeni ka matsalwa lama kokwalaho ka second corinthians vakorinto wa vumbirhi chapter 5 verse 17 laha yi vulavulaka swa ku munhu loko a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa hinkwaswo swa khale swa hundza ivi a sungula leswintshwa a famba na kreste hi marito man'wana loko ponisiwa u kuma kreste ivi u sungula u ya mahlweni eh ni lava ku tlhela futhi ni ta tatisa eka video leyo sungula ni nga vulavula hi yoho ni nga vulavula hi matsalwa lama eh hi twa ke loko hi ya hi ya tatisa hi matsalwa ya le ka yeremiya eh, jeremiah chapter 29 eh, verse 11 yi vulavula marito man'wanyana yi ri ni na makungu hi vutomi bya wena ene makungu lama ni nga na woho a hi ya ku ku lovisa kambe i makungu ya ku ku humelerisa uh, they are the plans of god to, to, to, to prosper you so hi marito man'wanyana xikwembu loko xi endla munhu makungu ya xoho i ku va ni munhu i fanele a tshama a tsakile i fanele a tshama minkarhi hinkwayo a dzunisa xikwembu ivi in return xikwembu xi n'wi katekisa xi n'wi protecta xi n'wi nyika hinkwaswo leswi a nga ta va a swi vule hi nomu wa yena now ni la ta ni ta vulavula katsongo hi vutomi bya munhu vutomi bya munhu byi complicated hi ndlela yin'wanyana loko hi languta evutomi bya yesu eh lwe namuntlha hi ngo hi na vhangeli kokwalaho ka yena vutomi bya yesu loko a bebukiwa yesu i bebukiwe hi munhu a nga mariya loko a bebukiwa hi munhu a nga mariya hi leswi nga pfuxa ku kanakana eka juda swi nga, swi nga, swi nga pfuxa ku kanakana e, e, e, e, e eka, eka tinxaka ta maisrayele swi nga pfuxa ku kanakana eka tihosi leti a ti fuma hi nkarhi walowo na vakhomi va masinagoga va ku ya n'wi tiva i n'wana wa mariya a nga va xikwembu njhani swi pfuxa ku kanakana loko swi pfuxa ku kanakana kambe mitirho yakwe loko se a sungula ku ya vulavula sinagogeni yi tisa swihlamariso loko va n'wi vutisa swivutiso a hlamula loko a va vutisa va tsandzeka ku hlamula loko a a, a ta betheliwa a fa va celebrate loko a pfuka ku va mystery loko a pfuka se yi hlamarisa vhangeli se yi sungula ku va complicated why va complicated now i ku a va nga pfumeli leswaku n'wana wa xikwembu mara i fini loko se a pfukini va sungula se ku sungula ku va na ku avana exikarhi ku na lava ngo hakunene a ri n'wana wa xikwembu ku na lava ngo mm a swi nge endleki loko a ta va pfukini va ya ka masocha lama a va rindze sirha va ku loko vanhu va ta va ta n'wi vutisa va ku swi endlekise ku yini va byeleni leswaku ntsumbu wa yehe wu lo yiviwa mi nga hlayi leswaku u lo pfuka hikuva a va chava matimba lama vanhu va nga ta ma kuma loko va twa leswaku hakunene u pfukile ku ta hetiseka matsalwa loko ma te i ta va emmanuel emmanuel i xikwembu a nga na hina the meaning of emmanuel it's god is with us that was a prophetic name a nga se bebukiwa va ku i ta nyikiwa vito ra emanuwele now ni lava hi ta hi ta languta katsongo a no tsutsumanyana ni ya ka matsalwanyana katsongo laha ka buku ya yeremiya 29 loko yi ku ni tiva makungu ya vutomi bya wena ivi makungu lawa ni nga na wo hi vutomi bya wena i ya ku ku humelerisa hi marito man'wana xikwembu xi tiva hinkwaswo vutomi bya yena a wu ri nte ni ta vulavula na vanhu lava nga beka evuton'wini lava va nga na swivutiso swa ku tala hi ti-past ta vona past ya munhu ya swi kota ku va ni yi n'wi khoma a nga yi na le ka future past ya munhu ya swi kota ku va ni yi n'wi onhela a hetelela a nga ha vi nchumu past ya munhu ya swi kota ku dlaya milorho leyi munhu a ri na yo ti-dreams na ti-goals leti a ri na tona past ya munhu ya swi kota ku ku xukuvalisa u hetelela u nga ha vanga na nchumu evuton'wini past ya munhu ya swi kota ku ku endla ku u ti vona se u ti jaja u ti vona se u ri xilathalata past ya swi kota ku va ni yi ku yi ku komba ku wena you are this you will never reach this level na ta vulavula na munhu yaloyi a ngo tani namuntlha a ngo e relationship ya meya liya ni nga huma le ka yoho yi ni karhate ngopfu moyeni that is why a na ha lava ku tikuma ni ri na wanuna a na ha lava tikuma ni teke wansati kasi bibele yi ri yini bibele yi ri xikwembu loko xi vulavula na yeremiya xi ri yeremiya ni ku tive u nga seze u tswariwa u nga se mila na le khwirini ra mana wa wena ni tlhela ni ku endla muprofeta loko tsutsuma yi endliwa muprofeta so yeremiya a nga se tswariwa ya a nga se va kona a nga na khwiri a ri se tshama ka ha ri khabinete ya tilo yi nga decide se i wa byeriwa yeremiya ku yeremiya hinkwaswo leswi a wu swi tirha a wu ngo swi tirha hikuva swi kota ngopfu and na leswi na ntirho lowu ni ku nyikaka wona u nga vuli ku u ku ntsongo hi ku mina xikwembu ni na wena so xikwembu xi na makungu hi vutomi bya munhu kusukela loko a ha bebukiwa until a za fika makumu ni la ku ta vulavula na munhu loyi past ya ye yi nga n'wi karhata hi ndlela leyi a ka hetelela nga ha swi tivi ku i fanele a endla yini ka ha ri na tshemba loko a hanya hi ku makungu ya wehe a ma khomiwanga hi valoyi lavaya va nga ku phija a yi khomiwanga hi vanhu lava ya va maxaka ya wena va kalaka va nga ku rhandzeki va nga za va ku fambela tinyanga va ku boha a yi khomanga hi vona future ya wena future ya wena yi khomiwe hi wena n'wini loko u twisisa ku ku va wa ha hanya xikwembu wa ha ri tintswalweni wa ha ri ndzeni ka favor ya xikwembu lexi fanelaka u xi tiva i ku ni hundzulusa njhani xiyimo xa mina xikwembu xi ku tive u nga se ze u va kona ka misava leyi tsundzuka leswi Ku na vulamuleri vambirhi emunhwini. Mulamuleri wa ku sungula i moya. Mulamuleri wa vumbirhi i nyama. A hi tlheleli ka Yesu loko a tswariwa ku ze ni twa ni vulavula ni ku Yesu i tswariwe hi n'wana wa munhu swi swi tise ku kanakana ematikweni. Yesu i tswariwe hi munhu ku nga Mariya swi endle vanhu va kanakana hi ku a va fihlakeleriwe hi mfihlakalo leyi nge endzeni ka munhu loyi a nga tswariwa hi Mariya ku na nyiko leyi ku nga mani ku nga moya lowo kwetsima. yesu a ri munhu i qhuveke a va yesu until a za a hlangana na yohane jordani a babatisiwa loko a heta ku babatisiwa ejordani hi la se hi twaka va ku i yesu kreste a nga ri kreste a nga se babatisiwa vuhosi a byi hluvule a byi siya tilweni bya moya lowo kwetsima mara loko a heta ku babatisiwa hi vona vuhosi byi chika tanihi tuva byi tshama ehenhla ka yena ivi a vitaniwa kreste kreste i nyiko ya yesu yesu a ri nyama kambe kreste a ri nyiko leyi nga nghena ka yeyi tshama so mulamuleri wa moya wa munhu i kreste ku nga moya lowo kwetsima loko u ponisiwa moya lowo kwetsima hi yena a ku ponisaka ivi nyama leyi welaka eswijohweni yi famba yi endla manyala yi etlela mimitini ya vanhu yi pfuka yi onha mimiti ya vanhu yi etlela na vanuna va vanhu yi etlela na vasati va vanhu i nyama leyi ponisiwaka hi nyama yi nga yi nga ya betheliwa xihambanweni so miri wa kreste hi xaviwe hi wona nyama leyi ya fa loko ze ku nghena moya loko tsima loko ponisiwa ku nghena moya loko tsima ka wena loko u amukela yesu u amukela nyama ya yena leyi nga vambiwa golgota ku va ni nyama ya wena we yi fa ku fa ku navela ka nyama ku pfuka ku navela ka ximoya ku pfuka ku navela ku khongela wa yi twa mhaka leyi ni yi hlayaka now a hi fambi wa u nga biwa hi past a wu lavi swa ku tala leswi u swi lavaka u lava ku tswariwa ra vuntshwa hi tlhela ka buku ya vakorinto munhu loko a tswariwa ra vuntshwa i va loko a ponisiwa i va xivumbiwa lexintshwa leswaku ku ta endleka yini na leswiya hinkwaswo swi nga hundza swa fa ivi loko a heta ku tswalo ra vuntshwa moya lowo kwetsima a sungula ku teka from that position of salvation a famba na wehe manjheni a yendla a ku yisa kwini a ku yisa lawe u lavaka ku ya kona because la u lavaka ku ya kona swi le non'wini wa wena mihleketo ya wena ku tshemba xikwembu leswi u swi lavaka u swi vula hi nomu ivi moya loko tsima a yendla yini a ku pfulela minyangwa hi marito man'wana loko xikwembu xi ku tive u nga se bebukiwa wena swi vula leswaku a wu fanele u yingisele tidyondzo loko ha ri ntsongo ta ku xin'wana na xin'wanyana u endla hi loko nkarhi se wu right vatswari van'wanyana hambiloko va nga va nga va nga ponisiwanga vatswari van'wanyana hambiloko va nga khongeli mara va swi tiva leswaku n'wana i fanele a nyikiwa nawu ku a nga hlangani na vafana a ha ri ntsongo loko a ri n'wana wa mfana n'wananga u fanele u dyondza xikolo u pasa u sungula ku tirha hi ku u nga ta sungula ku tiyimela u lava nsati leswaku tlangatlanga leswi vatswari va va va swi tiva ku hi ku ya hi bibele va khome nawu wa le ka bibele ku bibeleni va ri wansati i fanele a a tivana na wanuna loko a tivana na wanuna hi ye loyi a nga ta va ri nuna wa yena bibele yi hlayaka sweswo that's why bibele yi ku yi ku yini sex before marriage is a sin loko mi etlelana mi nga se xada i xidyoho xikwembu a xi swi tiva ku swi nga endleka u ya etlela na munhu loyi a kalaka a nga ri yena wa destiny ya wena kumbe wa la u ya ku nga ri wanuna wa la u yaka kona hi ku xikwembu loko xi ku tivini wena xi tive makungu ya vutomi bya wena hinkwawo swi vula leswaku na munhu eyi a wu ni twi na munhu wanuna loyi xi nga ku vekela yena kumbe wansati loyi xi nga ku vekela yena xa n'wi tiva just wait for the right time and u ta vona xikwembu xi ku tisele ye u swi vona swi endleka ku va ku ri na that connection that electricity ku tlhela ku va na geography ku va na physics ku va na mathematics xikarhi ka n'we swilo hinkwaswo swi famba hi ndlela yin'wana ya ku na u ze u hlama loko heyi why ni nga hlangananga na wena khale eyi i ku xikwembu xi tiva loyi a nga wa wena so loko ze u famba u ya u ya nghena va ku tlanga u huma va u nghena va ku tlanga u huma u hetelela u va na ti-past leti nga ku twisa ku vava and u hetelela u va na picture ya wrong ya relationship u va na picture ya wrong ya rirhandzu hi ku u kume wehe n'wini u fambe u ya ti lavela munhu wa wrong kasi xikwembu a xi ku vekelini loku nga wa yiye wa we but problem u hluleke ku rindza it's for the reason ya ku munhu loko a ha ri ntsongo i fanele a kurisiwa hi vatswari va n'wi komba xa wrong na xa right it's for a reason ya ku u ya primary level u ya dyondza xikolo it's for a reason swa ku loko u huma primary level u ya high school loko u fika high school u dyondza u sungula ku vona vutomi u compare leswi kaya va ku dyondzisaka swoho u compare leswi xikolweni va ku dyondzisaka swoho u compare leswi kerekeni va ku dyondzisaka swona u swi teka hinkwaswo u swi compile swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku ya ya ka muti swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku ya yimela ndyangu swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku va bava wa kahle endyangwini wa wena swi ta ku nyika buku ya kahle ya ku va u hlayisa nuna na nsati loko se u kurile so leswi ku baka i ku u fambe u ya nghena u ya endla i communication na mimoya ya ka yi nga ri yona ya le ka destiny ya wena a tlheleli katsongo ndzhaku u hlangane na vanhu va ka va nga ri vona va le ka destiny ya wena ene u tsundzuka swa ku loko mi endla swa masangu sex ku va na leswi va ngo i soul tie and soul tie i moyeni mimoya ya n'we ya hlangana that is why u twa va ku vanhu loko va tekana ku fanele ka vansati va va va va va va nyika ti-blessings va va katekisa na le ka vanuna va va nyika ti-blessings va ku fambani mi ya aka ndyangu wu saseka mi hlayisana those blessings ti-blessing letiya va va va ri karhi va khulula ti-guardian angel ta n'we ku vanhu a ti twani loko mi ya emahlweni ka mfundhisi a mi khongelela a ku namuntlha mi hlanganisiwile ehansi ka ngati ya yesu kreste wa nazareta kusukela ka namuntlha hi ta mi vitana nuna na nsati va suka va ri karhi va boha xipfumelelwana xa le tilweni mi hlanganiswa hi swa la misaveni mara laya se va sungula va hlanganisa tintsumi ta n'we ku a ti tivani now u famba wa hlangana na vanhu a mi hlanganisiwanga hi xikhongelo hosi relationship ya n'we a yi tiviwi etilweni a yi rejistariwanga hi xikhongelo a yi rejistariwanga hi anointing ya wanuna loyi a nga anointiwa hi xikwembu the anointed man of god i fanele a veka xandla a katekisa muchado wolowo hambi mi nga se xada mi ri ka relationship mara loko ku ri ku mi mi builde ehenhla ka foundation ya kahle na kreste vatswari hinkwavo va mi nyika ti-blessing mfundhisi a ya ya register etilweni that will be a blessful a relationship it will be blessed family so moya lowo kwetsima i tirha kokwalani ke loko mfundhisi a fika amukatekisa moya lowo kwetsima Christ the spirit of God hi ya fika ka akhoma timbilu ta n'we akhoma mimoya ya n'we because remember the true person is in the spirit

the Holy Spirit in order to conquer, in order to make right decisions, in order to walk the right path. It's the Holy Spirit to guide you. you your spirit need the Holy Spirit to walk the true path of God. So, relationship ya wehe enjango ile kaya mashaka vanhu hinkwavo u to vona va sungula ku ku respecta loko u ponisiwile u ri na yini the holy spirit ava respect wena but va respecta the spirit in the inside of you and that spirit will bring a dignity in you u ta vona u hlonipheka u hlonipheka la u nghenaka ko vanhu va a wu hlonipheki because of u na mali kumbe u mbala kahle u hlonipheka because the inner person has got the guidance of the holy spirit so loko bibele yi ku munhu wa khale i fane a fa ku pfuka munhu lontshwa hileswaku hambiloko se u ti endlile timistake u nghenile u ve na na vana lawa a wu fanele u nga kumanga vana kona u nga vutisanga moya loko etsima u tikuma u nghenile u huma u vavisiwa mbilu u vuya u hola u vuya u nghena va ku vavisa u tikuma se u ri na vana lava a wu nga va rindzelanga it's because u swi endlile u nga se vutisa hosi now is the time for the turn around bana u-10 sweswi u ya hosini ku he jehovha sweswi ni swi endlini hinkwaswo swi ni tsandzini ti-fingerprint ta mehe a ti na quality ya ku lunghisa swilo sweswi ni susa mavoko ya mehe a na ha la ku khumba nchumu ni swi veka ka wehe hosi na swi tiva ku ni na vana na four ya vana na five ya vana mara na swi tiva hinkwaswo bibele yi ni byele leswaku mehe ni ta va xivumbiwa lexintshwa loko ni ponisiwa ni fularhela swa khale ene i ndhidi i ntiyiso i ntiyiso lowu heleleke hi kanene buka true i ntiyiso loko wo fularhela swa khale u teka swilo swa wena hinkwaswo u swi veka ka kreste u ku xikwembu lweyi ku nga yehe u nga ni lunghisela yehe ka buku ya yeremiya 29 Na swi tiva ku hosi a wu nga ni lunghiselelanga yena leswaku a ni kumi na ni ri na vana, mara hinkwaswo se swi endlekile. Ni rephenta swidyoho swa mina swi veka ka wena. Xikwembu, ni languti nakambe hi tihlo ra musa. I'm telling you, Xikwembu xi ta ku endlela masingita. Xikwembu a xi ku katekisi. This is the time for turnaround. Tlhelela hosini, Xikwembu xi ta ku pfuna. Hi mina for sweswi, Xikwembu a xi ku katekisi. Pfumela hosi yi yi tirha. hi situation ya wena pfumela hosi yi tirha hi swiyimo swa wena tshika njhe u tshikela hosi yi ta ku pfuna halleluya